Керә башлыйбыз более тирәнрәккә, интересныйрак темаларга Алла кушса. Безнеке шулай ук дәвам ителә, семьяны нинди эшләр куша һәм дә семьяны нинди эшләр аера. Семьяны нинди эшләр кушудан.

Әгәр дә ир белән хатын и семьяда һәрбер кеше советовать ителә, хатын үзенен ире белән, ир ир үзенен хатыны белән шундый килешкән яхшы вопросларда, то ул аңлата, что алар бер-бересен аңлый, поддержать итә и соответственно аларнын бергә булулары да, бергә мәхәббәтләре дә, Арта. Даже монда Аллаһ Тәгалә Коръәндә безгә мисал китерә, пример китерә, ничек әни кеше үзенең баласын ашата, үзе белән шулаймы, бала барлыкка килә һәм дә баланы әние үзе үзенең сөте белән ашата. Шул үзенең сөте белән ашатканда, Шулай ук ул, монда Коръәндә килә, Әгәр дә дигән бер-берегез дә, икегез, икәү, ир белән хатын, даже шул сөт ашатканны аеруда да дигән советовать ителсәгез яхшы. Имеется в виду, допустим, әни яки ниндидер проблемасы булып, буенча, яки арыган, яки сөтләре юк, нинди булса вопрослар булса, то ул, әлбәттә дә, шул вопросны үзе генә түгел, Ә ире белән шулай ук советовать ителсә яхшы була. Аңлыйсыз, Аллаһ Тәгалә мисал китерә, даже шундый вопроста да ир белән хатын арасында булырга тиеш ниндидер совет ителү, взаимопонимание, и ул, әлбәттә дә, кешене бер-бересен, бер-бересен куша. Вәт үзебез дә пример алабыз. Мәсәлән, мәчеттә булсын, иле ниндидер зур организациядә булсын, кайчан кеше, хуҗа кеше булсын, иле ответственный кеше булсын, советуйский теләү зөнен кешеләре белән шулаймы, допустим, елалар да, вәт син ничек уйлыйсын, үз фикереңне айтасың, мин ничек уйлыйм, дин, дин буенча ничек шулай, дөресме, юкмы, кайчан шулай кеше бер-бересе белән сүләп часть ителә. Әлбәттә дә, алякка отношениелар арта. Мәчет халкында да арта, шул гүгән организациядагы эшләүче халыкның да бер-бересендә элемтәләре арта. И соответственно, ир белән хатынныкы тем более. Потому что ул аңлата, что синең сүзең, синең мнениең миңа не безразлично. Шулай бит? Синең сүзеңне дә мин тыңлыйм, синең сүзең дә миңа бәяле дигән

Яхшы настроениедә булу. Яхшы настроениедә булу. Яхшы настроениедә булгач, син уйныйсың балаң белән дә, балаңны күтәрәсең дә, уйнатасың да, и хатыныңа да, семьяңа да, кем синең ирең дә, әниең может булырга, әтиең может, сеңелең торырга, сез һәрбер кешенеке бер дә түгел тормыш ул. Шунда синең яхшы хәлең, яхшы настроениең булса, әлбәттә дә, эчтәге атмосфера алышына яхшыга, потому что син все-таки. Ир кеше сиңа синнән күп зат күп зат зависит. Омар ибн әл-Хаттабны берсебез белә, Давыт. Омар кем иде ул? Зур кеше, мусульманнарның башлыгы иде, кайсы зур серьезный эшләр, проектлар алып бардылар, чил дәүләтләрне тоттылар. Нинди хикмәтле, Алладан курыккан халык иделәр. Ул атя Миңа дигән бик ошый Миңа дигән бик ошый Шундый кеше кем үзенең семьясында Мәрихән Мәрих ул в меру отек шундый В меру шундый Кайтмыйбыз как бы шундый Шут шут шутливый Ә именно в меру шулай әзген Көлдерә төшә в меру әзген Балалары белән уйный в меру әзген шулай Подбадривать итә Омар әйтә миңа дигән шундый кеше Ошый. Ул как монда ул әтә ул как ир кеше дигән семьясында как бала кебек була, но әгәр дә дигән анарга туры килсә эш серьезный ул нишли, резкий әйләнә нигә серьезный зур мужикка дигән, то есть ул аңлата что урамда синең отношениең бер, балаң белән син отношениең икенче, әниең белән отношениең өченче, хатынең белән отношениең үзгә. И, син ничек әниеңне яратасын, хатыныңны алай ярата алмыйсын, и ничек хатыныңны яратасын, әниеңне тоже алай ярата алмыйсын. Шуннан, может быть, тагы проблема безнең семьяларга китә, әгәр дә әни кеше бәлки требовать итәдер малаеннан, баласыннан, яратырга, чтоб ни, мине, мине дә яратсын, катны кебек, шулай бит? Или, может, хатны көнүләргә әниенә, Нәк мине яратмыйсың, әниең кебек. Шундый да может булырга. Шуңа күрә монда место. Без айтабыз, динебез айта, что әнине ярату ул отдельно ярату, имеется в виду үзгә ярату белән, ә хатынны ярату ул үзгә ярату белән. Әнине яратуда ничек ул проявляется? И әниләр дә может быть, может быть, күп вакытны шундый да сүзләр була иде. Ә хәзер дә бар, и, малаем дигән үләнде дә, и, безне онытты. Шулай, малаем дигән үләнде дә безне онытты, безне китте, әле без кирәкми, катынны булды, катны булды, и, тотыналар киленне нишләргә, кой төкерергә. Вроде бы киленгә була, малае шулай отношениесе бозылган, и, яратуы әзәйгән. Шундый да була. И аннан киленгә кайту баккач хут ишем авыр була. Ул семьяда атмосфера шундый доброжелательный тетелә башлый. Тем более әттең инде ике кешене аерырга шайтан иң күп көчләрен куя, иң күп көчләрен куя. Алар свою очередь тоже булышалар. И шулай еллар үтә-үтә и семья может Алла сакласын

Кайнана әти инде киленне кабул итсә, как үзенен кызы кебек, ул уже үзгәлчи бага башлый. Ул аны уйламасын, что ул килен, безгә килде и ул должна обслуживать безнен весь потребностьларны монда, как без алдык кеше, киленне и ул безгә монда ничек айтырга. Мал баксын. А? Мал баксын. Ну да, ул да чужой кеше, и болгый монда, и эшләми дә, и көн буе йоклый. Ул дөрес төгел. Әлбәттә дә, киленнен шылай үк анын әние бар, шылай үк анын туган әние бар, анын туган әтие бар, и шул әни-әти шылай үк кызын үстергән, егерме ел, унсигез ел, и биргән үзгә семьяга, чтоб тоже яхшы гына торсыннар алар, и разделять итмәсеннәр утыкай, бу килен чужой, И, ул ким дә түгел, ә үзем, кызым, үз малаем, алар иң өстә, иң арты. Юк, динебез, безнеке гаделлек, справедливый юл чакыра безне шул семьяларыбызда дөрес кенә алып барырга, дөрес кенә алып барырга. Монда беркемнең дә как таковой шундый аебы юктыр. Киленнеке дә нәкъ анарга сокланганнар, и ирнеке дә нәкъ ул өйләнгән, и әни дә булсын, кайсы үзенең баласын ярата, анын яратуын тели, Өйләнгәч яратуы бетә башлый. На самом деле яратуы бетми аныкы, яратуы бетми, шуннан без айтабыз, что әнине ярату ул үзгә, и киленне вот кәләшен кызын ярату үзгә, ту бер кызын ярату үзгә, сеңелен ярату үзгә, әбиенен ярату үзгә, без аңласак шул һәрбер Ә яратуны үз вакытында үз эшендә то безнеке бик яхшы ни семьяларыбыз булыр бик доброжелательный яхшы отношенияләрдә без булырбыз иншалла и Омар шул сүзләр белән дәвам итә шундый сүзләр бик грамотный мудрый сүзләр атә. Аннары шулай ук Кәнә Зәйд ибн Сәбит, Зәйд ибн Сәбит турында әйтәләр, ул дигән, ул дигән, ул дигән шулай ук бик семьясына яхшы отношениесе булган һәм дә алар белән нишләгән, үзен алып барган шундый Җиңел рәвештә, җиңел, әз ген көлдергән, әз ген, әз ген настроениеләрен күтәргән бала семьясында нидер тусклый, гнусный теге ниләр шундый хәлләр, авырлыклар, ир килә дә шулай күтәрә, сүли, әз ген чыгара, ала, подарок бирә, шулай семьясын, имеш, шул бага булган. И әгәр дә дигән ул чыга булган урамга, Әгәр дә ул чыга булган урамга, ул кәнә раҗулүн мин әр-риҗәл, и ул дигән зур, яхшы, шундый серьезный кеше булган. То есть, ну, опять-таки, доказывает бу сүзләр, что семьяда кеше үз-үзгә була, и урамга чыккач, үзгә була. Шуннан семьяда син була алмыйсың, ничек урамда син отношение шулаймы?

Ә үзе коллегалары белән сатуын алып барганда, соответственно, үзгә халык белән ул уже алып бара, үзен ничек подавать итә шул урынга. Вот. Әгәр дә без Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вә сәлләмнән алсак мисалын, ул ничек өендә торган, ул ничек сөннәт буенча Ничек семьясы белән эшләрен алып барган, бик күп мисал, бик күп мисал, чыннан да. Ну, хәзер ул мисалларны күбесен китермибез, Айша анабыздан сорыйлар, шулай ук вот без нен тоже интересовать ителәбез, анда да интересовать ителә булганнар, Ә ничек пәйгамбәребез торган? Ну, интересно же, да вот, это ничек пәйгамбәребез торган? И, и Айша анабыздан, анын хатыныннан сорый булганнар, ничек соң пәйгамбәр саллаллаһу галәйһи ва сәлләм, Үтә үзен алып бара. Айша анабыз сүлә, сүли, җавап бирә, Ул дигән обычный шундый ади кеше кебек иде, обычный кеше кебек иде, ызба эшләрен, әлбәттә дә, эшли дигән иде, кирәксә, аш та пешерә иде, кирәксә, идәнне дә себереп ала иде дигән, кирәксә, үзгә эшләрне дә эшли иде, кирәксә, үзенен әйтик, киемен дә дигән яр ямап ала иде. Но шундый рәвештә, что бис затны кешедән көтми булган. Бага кеше занят, кешенең хәле юк, башы чатный, белмим, Танясы да хуп үзенә ала да тиз генә үз эшләрен эшли булган. Шундый пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмне Айшанабыз охарактеризовать итә шул булган.

Хатын-кыз турында яхшы уйлагыз, яхшы отношение күрсәтегез, дөреслектә алар дигән чагыштыра кемнәр белән, как, как сездә ул әсра, пленный кебекләр имеш сездә, как будто, аңлыйсыз? Ну, бер ягадан уйласаң, ул үзегеннән китә, Ә күчә иренен эвенә. Иренен эвендә, ну, пока анарга незнакомый үй. Шулай бит? Ире, аныкы анда, все равно әлдә алар бер-бересенә иләшмәгән. Әни, әние анда, әтие анда, может, абзие, агасы, братишкасы булырга, может, сеңеле, апасы, тетясы булырга. То есть анарга, аңлыйсыз, ул, ул бер е кыз, яшь кыз булсын, унсигез, егерме и выше, ул. Анарга авыр чужой төштә, ничек безнеңчә әйткәндә, адаптирыйс ителергә. Шулай бит? И как ул в какой-то степени ниндидер шундый нидә була. Ну, белми нишләргә, м, любой кеше не остатя может эшләргә, аңлыйсызмы? И любой кеше может тиздән кысып та алырга үзен, пользуясь моментом, что шундый ситуация булса. Шуңа күрә Пәйгамбәребез әйтә, Сез дигән тырышыгыз. Бу, әлбәттә дә. сүзләр реально ирләргә кемнәр яхшы отношениене тота әни белән дә әтие белән дә балалары белән дә и семьясы белән дә и пәйгамбәр заты алар шундый рәвештә дигән и соответственно әгәр дә алар шундый хәзер ситуациядә то сез аларга тырышыгыз нишләргә Ә тырышыгыз булышырга шул ситуациядә, чтоб еңел аларга булсы. Ну, бу шундый кечкенә генә, кечкенә генә мисал. Аннары без сезләр белән шулай ук ничек башлыйм, башлыйм инде ничек бар, чөнки без инде тирән кердек, чыгарга безгә артка юл юк инде. Вот. И, әлбәттә дә, шулай ук ир белән хатынны не семьяның ашын-ясын яхшырта не ястә тагы. Э, бер-береңә яхшы нишләргә? Ну, ну, күренә, ничә яшь сез, ничә ел бергә тордыгыз? Илле ары бире. Илле, илле ары бире. Күрән сразу ул хикмәтле сүз ата. Илле ел торган, машалла. Но анарга без йетмәдек әлдә. И, не ястә әйткем кели, Бәлки сезнен өмердә ул булмагандыр да, кемнәр 50 ел элек өйләнделәр, анда үзгә совсем адәтләр дә может быть иде, и үзгә замананы полный инде атә алмыйбыз үзгә, но все равно вакыт үзенен алыштыруларын хут нишлә киргезә. Бер-бересенә яхшы киенү дигән, киенү дигән. Может быть, кайбер кешегә бу странныйрак күренергә, но на самом деле, кайчан син кәләшеңне, катныңны яхшырак рәвештә күрәсең и яхшырак була үзеңә дә, шулаймы? Ну, э, пример алыйк. Э, монда шулай ук хәзер пример динебездән дә китерәбез. Вот, допустим, киләсен үтә үгә, э, кандыр юлдан, эштән, ничәдер көн юк идең, и кәләшең яхшы киенгән, допустим, яхшы образда сиңа э, килгән, и каршы ала все. Синең айтыр сүзең калмый инде. Шулаймы? Виз яхшы була, хәлең яхшыра, бергә утырасыз, обсуждать итәсез, сүлисез. И синең отношениең анарга яхшырак та что синең өчен киенгән чтоб синең хәлең яхшы булсын и син киресенчә анарга да телисең ястә телисең яхшылык и син дә анарга тырышасың нидер яхшылык китерергә и шулай как раз и тормыш та бара но бер як кына булса ул авыр була ул авыр ул семьяда шундый яхшы атмосфераны тотарга. Киенү тарафыннан монда э, монда инде э, Сәлман әл-Фариси Әбүдәрдә белән бер история була. Вкратце айтам, э, бу история була хиҗаб мен фарызлыгы төшер алынды. Без беләбез, что динебез безнеке сразу э, төшмәде да вот сразу диннең хөкемнәре барлыкка килмәде. Шулай бит? Первый Алланы барлыкка кил, э, Алланы барлык барлыгын сүләнде, Берлеген сүләнде. Аннан ниндидер үзгә эшләр фаразга килә башлады. Первый же намаз да фарыз төгел иде, но определенный вакыт үткәч, халык аңлагач, халыкнын мышлениесе алышынгач, көчәйгәч, йөрәгенә Алла кергәч, Аллаһ Тәгалә намазны да фараз кылды. Шулай хиҗаб та фарыз төгел иде определенный вакытта, аннан Аллаһ Тәгалә фарыз җибәрде хиҗабны, хиҗабны ул, әлбәттә дә, хатын-кызга үзенең әүрәтен, әүрәтен каплау үзгә чужой ирләр, үзгә чужой халык арасында ваҗиб булды, то есть гүнях булды капламаса. Ул соңга, ниндидер определенный вакыттан соң төште.

То есть эш формасында, ну атиек урам түгел, ә эш формасында, атиек ниндиерәк шундый. Ну, атмыбыз каткан герәзле, ну, рабочий формадан, да, рабочий формадан күреп и сорый, ни яста сине белән булды, нәк син болай киендең иреңә. Аңлыйсың, улай таш син тиеш иреңә более яхшырак киенергә. Ну нәкъ болай син киен, ди. Ул әйтә, Абу Дәрдә дигән минем ирем, соответственно, ул бу дөньядагы хатыннарга диегән внимание бирми. Аңлыйсыз? Бу дөньягы хатыннарга внимание бирми. То есть анын цель булган Алла өчен постоянно ибәдәт кыла булган, постоянно ураза тота булган, көн буе дигән ураза тота, төн ката Изгелек намазда укый, аңлыйсыз? Зур дәрәҗә ул, зур дәрәҗә, ләкин хатыныңның да сиңа хакы бар, тәнеңнең дә сиңа хакы бар, иң беренче Алланың хакы бар сиңа. Шул затларны һәр бересен хакына бирергә кирәк. И шул вакытны Сәлмән Сөлси шундый магна бәләк атя, что әлбәттә дә иреңә инде яхшы формада булу, яхшы киенүдә булу, ул Ястә ул шулай ук яхшы эшләрдән, яхшы эшләрдән. И, и без дә шул адәтне, шул сөннәт, сөннәтне алсак, эшләсәк, безнең отношение совсем үзгәрә. Вот такой шундый бер эксперимент түгел, ә анализ, анализ. Вот күп вакытны

Юл как банарга яхшы булу. Аллаһу алем, чтоб шундый затлар булмаса, ул тиеш ирендә киенергә. Әгәр дә кыз, хатын ирендә иренә киенә, иренә киенә и ул киемне ире замечать итә и нишли, мактый соответственно, күркен мактый анда, тагы ни әстәсен мактый и Иргә, хатынга яхшы була, и аныкы теләге булмый уже үзенен атие красотасын или үзенен важностен ястесен үзгә халыкка күрсәтергә. Бу шул бар да, но без тиеш үзебезнен инде хатыннар атик үзенен ирләренә киенергә, чтоб үзгәләргә. Күренмәсен. И зур мероприятиеләргә барганда кайчан сырлана, бар сырлану вообще бөтә рамкалардан чыга инде. Әлбәттә дә күп рамкалардан чыга, киенү күп рамкалардан чыга, вплоть до того, что весь теш каплаган, ну, Вис тәннең өлешләре керенә. Ул, әлбәттә дә, безнең бәлабыз, безнең бәлабыз. Шуңа күрә шул затлардан качыр өчен хатын-кыз иминле киенә, ире белән яхшы формада, и ире, соответственно, аны мактый шул киемнәре өчен, и хатынныкы уже булмый,

Теләкләр, кайсыларны без көчкә үтеп басабыз, батырабыз. Алай без көчкә батырырга тиеш түгел. Ә ул требованиеләрне, теләкләрне үтәргә ничек? Динебезчә. Динебезчә. Әгәр дә шул теләкләрне динебезчә үтсәк, әлхәмдүлилләһ, кешенең хаҗәте булмый уже гөнаһларга китәргә. Бар вот әлбәттә дә адәм баласы үсә, хатын өлгерә, ир өлгерә, анарга нишләргә кирәк? Үләнергә, иркәк чыгарга кирәк. Шулай бит? Ир уже тели башлый хатыннарны, күрә башлый, тели башлый, аны тарта, потому что ул естественный зат, Аллаһ Тәгалә шулай яраткан. Но син Аны динчә капламасаң, үләнмәсәң, аңлыйсызмы? То сиңа авыр була чыдарга, шаярт, авыр була үзеңне тотарга, син получается үзеңә авырлык, авырлык китерәсең. Шуңа күрә син динчә шуны ябасың да всё, синеке уже, әлхәмдүлилләһ, шул проблемаң бетә бара. И киенү мәсьәләсен дә син, әлхәмдүлилләһ, динебез үте мисаллар да китерә. Хатын кеше үзенең иренә киенә, сырлана, соответственно, Алла кушкан чанда. И яхшы адәттә анын күзен дә күренә, и все, и хатынга да шул требованиесе ябыла, и ирнен дә требованиесе ябыла. Аннан Аннан үтә шундый отношениеләр безнеке булмаса, то ир кеше күрә башлый үзгәләрне. Шулаймы? Ул естественный зат, потому что ир кеше ул бала, күз белән йөри, тем более шәһәрләрдә йөрибез, язын йөрибез и сиңа авыр була, күрәсең шундый бетә күренә шундый күзгә әйберләр.

Анда үзгә була уже. Анда уже кешегә выбор ни, уйларга авыр була үзгәне, аңлыйсызмы? Икенче дә бар бит. Да, Рәштау зи. Комплимент әтәләр әле бу. Да, да. Беләсен, беләсен. И ул Аллаһ Тәгалә шулай яраткан. Ышаныгыз, ничек безгә әтәләр комплимент әйтү имеш. На самом деле комплимент әйтү ул зур үзенә бер ни. Зур бер механизм, бик зур зат, бик зур механизм. И кайсыны без, к сожалению, мусульманнар, может быть, и айтмыйм, югайттык, но бездә әз ул, бездә әз. Нидән, вот үзебез беләбез, хатын кыз колак белән, без күз белән, и без сүлибез шуларны, но шул затны практикага төшермибез, если колак белән, то айтасың, мактыйсың, сүлисең, Ә без инде көл күз белән безгә ул сырлана, безгә ул яхшы киенә, безгә яхшы рәвештә көрәнә и все, и проще простого, семьялар гөрләп бара. И кирәкми аннан үзгә төшкә сырланып китәргә, потому что синең ирең уже сине яхшы айтты, сүләде, синеке юктыр хаҗәтең инде үзгә төшкә сырланып киенеп барырга. И к сожалению, к сожалению.

Айтмыгыз часто һәр көн атнасына бер, ну, бел, маена бер инде, бер яхшы гына уздырып, яхшы гына шул койту уйларны башыннан тетеп, иргә дә, хатынга да ул бик кирәкле зат, кайсы күп кеше анарга внимание бирми, күп кеше внимание бирми, на самом деле ул. Кешене, кешене күтәреп җибәрә. И комплимент айтасыз вот шул ук, белмим, әниләргә дә, үзгәләргә дә. Ул виз бер-бересе белән, бер-бересе белән дә. Шуннан киенү тарафыннан, әлхәмдүлилләһ, бик яхшы эш, бик сәваплы эш, әгәр дә хатын-кыз шундый ният белән ире каршына яхшы гына әйтик, яхшы образ инде, домашний дигәндәй образ түгел, ә соответствующий образ киенеп, яхшы гына торса, йөресә, то, әлбәттә дә, иншалла, шул хатын сәвап ала, шул, шундый нияткә булса, тау что шундый эшләр булса, кешенең уе хатынын күберәк ярата башлый, куйты шайтанның уйларына әзерәк китә, тау что шайтан шуларны тоже бик күп уйный, бик күп уйный. И Аннан без яхшы сүз айтмасак, кемнәр яхшы сүз айта? Шул халык кемнәр бозгулары кили, безне бозгулары кили, семьябызны, аланнарыбызны, хатыннарыбызны. Алар яхшы сөйли, алар яңгаласа да, но алар яхшы сөйли. И әлбәттә дә кешенең нәфсесе хут ни хут ни ши хут сүлә, кешенең нәфсесе всегда нигә тартыла? Яхшылыкка, яхшы сүзгә. Хотя и может Бәләш тә ул алды янгады, но все равно тартылу. Ә нәкъ бу безгә шул инструментлар белән не воспользоваться, Алла өчен, динебезне саклар өчен, семьябызны саклар өчен и балаларыбызны саклар өчен. Ул бик, бик яхшы инструментлар, кайсыны Сезне белән безгә алырга кирәк. Так, кем белән баргач комплимент атя? Хәзер Зөфәр абзи 50 ел турган, хәзер барып комплимент. 50 гә, ха барып комплимент атса, ну бәлки сез атышасыздыр. Кем хәзер атмый, анда бер ничә ел, ике ел хәзер атса, атер Ирен точно китте. Моны шундый да мужик буларга, чынлап вот.

Пәйгамбәрне салләһу үзенең хатыны поддержать иткән шайлы, кайчан дин килде, кайчан Җибрил алейһиссәлам пәйгамбәребезгә килде и иң беренче кеше кем поддержать итте пәйгамбәребезне ул аның хатыны Хадиҗа, ул уже опытный иде, грамотный и ирен поддержать итте, әйтик утешать итте, аңлыйсызмы? И бездә дә Ирем, ир, ир, безне утешать итсәгез, яхшы була, и, соответственно, без дә сезне утешать итәбез. Имеется в виду, уже вот поддержка, слова поддержки отюда, отюда, вот ул бик күп зат. На самом деле, э, картлардан хәзер вот кемнәр тормышларын прям вот шундый яхшы алып барганнар семьялары белән, алар берсесе әйтә, шундый сүз, яхшы комплимент, бер-береңне аңлау и все. Ә бер-береңне аңлау шундый Яхшы ягыдан килә ул, хут нишлим. Ну, ул может кемгәдер иләшмәгән авыр әйтергә кызыклы, әтирәһе хәзер бер сүз, берни, бу хут берни хат, сүгәсен сугасын да весь нормальный була. Юк, ну, анын да бәлки файдасы бардыр определенный вакытларда, Алла белсен. Аныкы һәрбер ситуация семьяныкы индивидуален, но шул затлар уже эшли безотказно. И пример монда бер эксперимент үткәрәләр, вот рис, ике рис алалар бетә, су, су эченә, су, ике банка рис алалар и су тутыралар, и бересенә, Постоянно килеп кычкыралар, ачуланалар, икенчесенә киләр дә яхшы сүз аталар. Представляете? Просто килә риска банка белән су тутырган, и һәр көн бетә. Эксперимент үткәрәләр. Кычкыра, коту сүз айта, нинди бар, и китә. Ә икенче рис банкасына сүлиләр, яхшы сүз айта, рәхмәтләр укый, и китә. Всё. И определенный вакыттан соң шул ике банканы алалар да кемгә

Хатыннан егетләр күп зат зависит. Семьянын вот әти инде успешносте да хатыннан бик күп зависит. Ышаныгыз, хатын әгәр дә теләсә семьяны багарга, тотарга, күтәрергә, ирен күтәрергә, хурламаска, ә именно күтәрергә, йибәрергә, то ышан ир ул канатлары чыгып, көчәеп, дальше эшләрен эшләп, бергә барып. Ә, к сожалению, әлбәттә дә, аяктан йөзү анда, кой-то сүзләр атю, син әз акча табасың, күршең күбрәк тапты, теге бак, син бер чирле емерелдең, синеке улың чыкмый, син, ну, кой-то сүзләр атсә, ир кешегә авыр. Ышаныгыз, анда ир ул кеше шундый кеше, ул, ул тели, Аның сүзе тотылсын ирнеке, сам по себе Аллаһ Тәгалә яраткан шулай, ирнең сүзе тотылсын. И хатын аны аңласа и шул затта уступать итсә иренә, что ирнең сүзе өстә, аның сүзе соңгы, и иргә зур була, ир, әйтик, көч ала, и көч булгач хатынына да көч бирә, и хатыны да аны көниястә яхшы гөрләп бара. Но әгәр дә хатын кеше, кыз кеше тырыша, ирен узарга тырышса, Бергә соперничать итсә ире белән, и анын өстенә әйтик инде, мин монда главный булам, мин монда әйтик инде командовать итәм, мин инде монда минем сүзем тиеш иң первый булырга, иң соңгы әйтик инде,

Семьяны уважение, любовь, взаимопонимание уже югала бара, потому что хатын үзе сәбәп була шундый эшләр. Шулай күрә атабыз хатыннан бик күп зависит, и ирдән тоже бик күп зависит, бик күп зависит итә. Шуннан э, хатыннар ирләрен поддержать итә всегда, и ирләр в свою очередь тоже Сүли, поддержать итә, яхшы сүз айта, бергә эшләрен советовать итәлә, әйтик инде, аңлыйсызмы? Шундыйрак эштә семьялар, әлбәттә дә, дөрес, дөрес тәртиптә була. Кунарга китердек примерлар элкеге халыкның тормышында да. И хәзер дә шул, шуларны сүлиләр хәзерге психологлар. Аны разный европейский психологлар, ученыйлар китапларда яза. Шул укны сүлиләр. Ә безнеке ул, сөбханалла, динебездә безнең илкеге сахабаларыбыз, илкеге зур халык, динле халык шулай семьялары белән алып барганнар, и безгә язып калдырганнар. Әлхәмдүлилләһ. И безгә Шул затны кирәк күтәрергә, шул затны возрождать итәргә кирәк и семьяларыбызны яхшы отношениедә булса. Потому что семьяда яхшы булса, бала да нинди була, бала да спокойный була, бала да развиваться ителә, балага да яхшы була, бала тоже аңлый, күрә әни-әтиенең бергә яхшы взаимо Естиесең, взаимопониманиесең, и ул да аңгара башлый, и ул, соответственно, аннан дөньяга да карый, что дөнья да яхшы, халык, ничек айтырга, кирәк бер-берегез белән взаимоотношениедә булырга, кирәкми кемнедер хурларга, сөрергә или тагы, тагы ни булса эшләргә, ә именно була икән яхшы яңадан да багырга. И вис монда, вис монда взаимобәләнгән. Аннары, аннары безнеке бу бүлектә вопрослар бармы? Вопрослар бу бүлектә юктыр, да? Бар. Я бирәм анализ, телеанализ. Вот, например, эчкеге әни әтиләрне сүз итә дәби бабайларны. И хәзерге яшьләрне, вот, бетә сүз итә бабайларны, әби бабайларны. Иртүге әб бабайлар әбиләр бабайлар белән әтиләр шабашка китә иде, ир чакталар комплимент ясый алмыйлар иде бит алар. Әниләрнеке бала монда салган җиде сигез ала ун бала салды. Монда пече якмадылар, монда таваштан су ташырга кирәк. Аларныкы фактически янтыкка барырга вакыт калмады. Да, ну. Мәхәббәтне исәпләгәннәр алар.

Шундый зат любой түшкә керә, бага, сүли, любой кеше белән ни теләде, ничек, кая бара. Бездә ул юк иде, әлхәмдүлилләһ, безне картлар воспитать итте, безнеке үзгә, Аллага шөкер, рәхмәт аларга, Аллаһның рәхмәтендә булсын. Ә хәзерге безнең балаларыбызга бакмасак, авыр, потому что

Хатын-кызга бирсәң теләгән затын, теләгән затын бирсәң, ул күп затны сорамый. Хатын-кызга күп зат кирәкми, ышаныгыз. Күп зат кирәкми. Аларга вот ничек атясынмы дөрес, яхшы внимание бирү. Яхшы комплимент айту, аны күрсәтү, что син миңа бәяле кеше, мин сине уважать итәм, ухаживать итәм, ниндидер вопросларда советовать та ителәбез, сөйлибез дә. Шул затны күрсәтсәң, то ул уже компенсировать итми. Мин моны уйлыйм, что әгәр дә кеше таки аны ал, моны ал, тегене тел, иренең башын таки картларак итеп, перфоратор белән т-т-т-т һәр көн Значит нидер недостает ул хатынга иреннән. Значит ире нидер недодает анарга. Мин мешаю иде. Может быть и хата булырга. Может быть. Но если әгәр дә хатынга вот алар место ул алар йомшак ителә, алар эмоциональ, аларга э, шундый сүзләр кирәк, шундый историяләр кирәк, белмим, тагы ни булса. Ну, кайчан ире шуны бирә, и аныкы шул заты ябыла башлай. Тот халәл ягыннан биргәч, үзгә уже ябыла башлый. И

Давай аны багыбыз, давай моны багыбыз. И все, йөзеңнән акмышы ни, и хатының белән, ирең белән все, сывына башлый. Потому что юктыр внимание, юктыр подпитка, юктыр үзгәсе, босы. И аннан аланнар үсә, аланнар үсә, аланнар үскәч, син уже аннан авыр тагы шул булган яхшы отношениене кайтарырга. Бик авыр, бик авыр. Аннан уже сиңа Кирәкми дә башлый. Физически ниндидер бер зат кирәк тә и все. Аңлыйсызмы? И кеше иләшә башлый шундый тәртипкә, тормышка, и ул нормальный диерсең. На самом деле ул не нормальный. Нормальный ул, что отношениями хатын белән ирнең отношениясе әни белән әтинеке, әти, иң бере, иң өстә тора. Аларныкы яхшы булса,

Алар яхшы булса, калганыныкы яхшы булыр. Шуннан паузалар юктыр, ниндидер пар ваз ниләр, ну постоянно күпкә калдыру да юктыр. Шуннан ничек әйтергә, нет-нет аена бер ниндидер ике икеңә зур серьезный бер

Йөрәккә авыр була, ничек монда әйтә, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм охарактеризовать итә, аңлата, нинди иң яхшы хатыннар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең сүзләре буенча, нинди иң яхшы хатыннар, пәйгамбәребез безгә сөйли. Әлә ухбирукум бинисаи әһ мин әһлил җәннә. Сезгә дигән сүлиемме мин хатын-кыз турында кем җәннәт әһелләреннән? Иле сүлиемме шул хатыннар кемнәр җәннәт әһеленнән? Шул хатыннар турында сүлиемме дин пәйгамбәр сал сәламәт. Әлбәттә дә әтә, кем соң ул хатыннар кайсы җәннәт әһеленнән? То есть җәннәт кешеләре иншалла, әлбәттә дә бу сүләнә инде.

Отношения юк, значит. Һәрбер семьяда бар проблема, зурмы, кечкенәме, но ул килә, китә, килә, китә. И шул хатынның качествосы, җәннәт хатынын качествосы, ярата дигән мәхәббәт бирүче хатын, мәхәббәтле хатын, кайсы ниндидер проблема булса да нишли? Аңлата, атя, яхшы әдәп-тәртиптә дигән. Да, бар ул. Ул айта, шу, безнеке шул юктыр, давай шуны эшлибез. Или безнеке анда, э, ниясте, бу, белмим, может, моны син дөрес эшләмәдең, давай болай багабыз, мин монда дөрес айтмадым. То есть, хатын яхшы тәртиптә иренә преподноси ниндидер бар вопрослар. Болай авыр түгел, килә кайчан сабыр итә, итә, итә, итә, дәшми, дәшми, и уйлый, что ире ангарыр. Ышаныгыз, ирләр ангармый, ирләр ангармый. Потому что аларга атер да кирәк. Ну ирләр анлары өчен кирәк белмим. Бардыр андыйлар, но мин үземне андыйга саный алмыйм. Сезне Аллаһ галим айта алмыйм. Что аларга кирәк нет нет исләренә төшерергә атер да. Ну атер да соответственно ноты ничек килә? Яхшы гына, әдәп белән, тәртип белән генә. Болай түгел, еелгач тиз ген шартны да ни теге эмоцияләре и весь өстенә куя нияз тә бармый.

И шундый хатын дигән, әгәр дә анын атиек ачуын китерсәләр, иле ул ачуын китерсә, ул дият монда ачу китерү генә түгел, ә атиек несправедливо анарга относились, иле ул несправедливо относилось иренә. Ул дигән шул хатын шундый ситуациядә иң беренче килә дә иренен кулыннан ала да дигән и әйтә, Синең афулыгың булмаса мине йокы алмый. Вот ул, вот ул, Пәйгамбәр саллаллаһу галәйһи ва сәлләм охарактеризать итә нинди ул зур, высший әдәп и тәртип, аңлыйсыз? Ул әйтә, төрле ситуациядә әйтәбез ут бар, проблемалар булмаса иде, хәдистә пәйгамбәребез китермәс иде.

Могут аңларга, что хатын гынамы соң в первый тиеш килергә дә и уступать итәргә. Шуңа күрә әйтәбез, взаимо инде афулашып, шулай әйтәбез, абфулашып. И, ну, шуңа күрә афу итү и аңгару бер-береңне вот шуларда да катя что зур дәрәҗә ул. Ул не просто так. Шуңа күрә, может, кеше, белмим, өч-дүрт ай, ярты елга тәки

Шул эшләрнең кайсы сине кинәндерә и үз-үзен саклый, синең малыңны саклый, әлбәттә дә, малыңа керә, синең малың непосредственно как имущество, синең балаларың, шулай ук бер бер берсегезнеке, бер бер бөтен семьяны саклый инде. И шул хәйрун ниса, иң хәерле хатын кыз дигән. Әлбәттә дә, бу бик зур хадис, бик зур дәрәҗә бу, бик зур уровень нравственности бу, ышаныгыз, просто так ул түгел. Әгәр дә без сиздек, әлхәмдүлилләһ, үзебездә ниндер семьябызда ниндер вопрослар, башлыйбыз әздән, башлыйбыз әздән, көч алудан, көч алгач, Тик һәр заман үзебезне багабыз, семьяларыбызны тәртиплибез. Әгәр дә үзебезнең семьяларга вакытыбызны куйсак, багарга, тәртипләргә, семьялар имеется в виду, во всех отношениях, балалар да, то үзгә семьяларга безнең вакытыбыз калмый. Үзгә семьяларны тикшерергә безнең вакытыбыз калмый. Үзгә катын-кызның ниндидер ниенә калмый. Үзгә ир ни алдан йөрегән, ниткән кабарган, калмый. Потому что реально көчне күп ала вот шул отношениеләр. И Аллаһ Тәгалә безгә һәр көн көч бирә, һәр көн определенный көч бирә, но без ул көчне бетерәбез, может быть, үзгә якка и отношениедә ул көч кешенеке калмый. Булат кеше арыган, үткән, берни дә кирәкми, потому что ул көче беткән, ул ята, тына, тора, көч ала и хуп, возобновлять итә тагы шулай отношениене. Шуннан үз семьяларыгызны багу иң хәерлерәк. Алла каршында да и Ә без белән вакытыбыз только үзебезгә аннан кала башлый иншалла. Сораулар апаларга бирдеме кагызлар? Бирмәде, да? Сораулар апалар бармы? Можете болай сорарга. Так, сораулар юктыр да? Комплимент көтәләр. Ә, кстати, да вот, врач там взять, комплимент көтәләр инде. Ну, атегез давай. Үгә баргач. Үгә баргач. Молодец, врач там, зи бик грамотный сүз. Э, Үгә баргач, яхшы, наедине калгач.